Kan duhthlanna ni miah lovin he khawvel an che dawngah hian kan lo piang chhuak a. A then chu kan pianna nu leh pa ten min lo nghahhlel em em laiin a then erawh chu kan nu leh pa ten min lo huphurh em em a. A then chu he khawvelah hrehawm tuar ngai reng reng lo tura enkawl nghal an nih laiin a then erawh chu hrehawm tin reng leh retheihna paltlang tura buatsaih an lo ni nghal a. Hringnun kan hman dan chu a in tan chho va, kan pian ni atangin kan pian a chhungkua, kan nu leh pa ten min enkawl dan atang te in hrehawm kan tawrh tur te leh kan hmachhawn dan tur chu a in phiar chho tan ta mawlh mawlh mai a ni. Kan hringnun a thleng tur chu ruat lawk ang hrim in a thleng chho mawlh mawlh a, harsatna thenkhat te chu kan cho chhuah te an ni thung. Hei hi tu thiam lo mah a ni lo, kan nunna tura tlan chhuahna leh kal dan tur inziahna ber kan Bible pawh hian a sawi chiang a ni. Hringnun leh kan Bible pawhin kalna tur min kawhhmuh kraws kawng hi a bun bo va, Krista pawh khan ka nghawng kawl bat rawh u a ti reng a ni. Khawvel hi zawng rose a siam khum dup rimtui leng vel ringawt ni lovin hlingin min chhunchang pawh a awm tur a ni si a, kan chunga thil thleng tawh leh lo la thleng tur te hi kan control thei loh chin a awm a nih si chuan a hmachawn dan tur kan lo ngaihtuah ve tur a ni. Ani le. damdawi entir nan a tunah ka thian ten min han ngai thla a counselling ah te pawh kan va kal a ni ama erawh chu tih theih ngang loh i rilru a thi theih loh min chhu ngut ngut tu kan control thei loh thil tam tak te pawh a lo awm ang a midang te pawh an lo awm ve tawh thin ni ka tah khan in damdawi te hi a awm em damdawi te hi a awm em. Awm e depression damdawi hi tha deuh deuh a awm a maw depression damdawi tha deuh deuh a awm a addict theih an ni lo a side effects hlauh awm an nei lo a. Maw chuan an taksa hrisel na te endik vek tho chu ngai a, chuan depression damdawi tha tak a awm a, tin han chhawk hma deuh thei te, han chhawk muang deuh mahse i rei tak ei atan a thatpui zawk tur chi te awm ta, chung te chu damdawi tha tak tak a awm a, khang kha hman tangkai chuan a hlauhawm an hlauhawm lo a tin hriat tur chu damdawi hi tlangpuiin ei reng a, i tlangpui a maw thla hnih khat emaw, aw thla a lo berah thlaruk emaw, thla thum emaw, thla thum atanga thlaruk Maw? Tiin a then chu chu ai tawi ei te pawh chu a awm thei tho a. Tin sawi leh sawi hnu damdawi ngai miah loh a depression hi dam thei chin te pawh awm ve a, counselling in tanpui na khan maw? Damdawi kha a hlauhawm lo a, addict thei ni lo tih kha hriat a tha. Depression nei lo ni ta ila ka dam nan chuan engtin nge ka rawn thawh chhuah ve ang? Nia, kha kha pawimawh lutuk. A chhan chu damna ah hian. Miin a min puih ringawt hi damna tur, dam tumna tur pawh ni lo a, hei Mizo in damna kan ngaihdan hi thlak hriat a ngai reng reng a maw? Keini chuan damna vantla min lo tawngtai sak sela dam vek ila ti te en han kal ila min lo nem thlu sela hmun thianghlim ah va bawk khup ila bing bilet ila dam vek khi kan a chak awm der a ni awlsam ta maw? Eng hian min rawn chhun thlu sela danglam vek ila a chak awm mahse chu chu damna principle hi a ni lem lo a, damna atan hian Pathian thu atanga Pathian atanga damna ngei pawh. Ti dam tuin a ti dam dawn tho mah se, Jordan riah ah vawi sarih va inchiah rawh, Siloam dil ah va insir rawh, a ti tho lai i awm phah lala kei inkal rawh. Tho lai i awm phah lala kei inkal rawh ti kha a thu pe tu khan pe mah se, amah ber khan ka tho dawn lo, ka tho thei hlei nem ti tlat se a dam miah lo ang. Mah se a kai tho tu khan a si la, tho rawh a ti khan dam lo a thaw chiah khan dam na a awm. Tiang chiah khan depression ah hian. Chhungten min ngaihsak a ni thei a, tha alawm awm. Doctor pawn min lo en a, damdawi min lo peng alawm awm. Mahse tah chuan depression-a a ngat phei chuan a tawp lo. Damlo hian fifty percent chanpul an nei ka ti thin a maw? I i nguai em em a, i hlim lo em em a, mah engmah tih i phur lo a, hna pawi thawk pawhin i kal peih lo. Mahse dam tur chuan i chet a ngai si. Chumah chuan depression i neih vaih chuan. Inhria anih pawhin Psychiatrist i pan hma pawhin e ka ngawih dawn tlat che harh teh ang tih vat tur chet tam tarh char char zawk tur a nia i activity kha i mahni insiam tur e ka awl mai mai chuan ka ngaihtuahna a lut ngut ngut mai a ka rilrutna a khat ngut ngut sia chuvang chuan khatiang ngaihtuah hman mang lo khan zing atanga zan tlai thlengin tih tura kha tih tura kha ngaihtuah tam tur i chet char char mihring rilru hian maw a rualin thil pahnih a ngaihtuah thei lo hrim hrim i ngaihtuah ngai a a rualin thil pahnih a ngaihtuah thei lo. Pakhat chauh zel kha ngaihtuahna pakhat zawk a chawlh veleh khan a dang a rawn lut thin chauh. Chuvang chuan i ngaihtuahna la peng rengtu tura kha i neih reng chuan i bialpa nen rilru nak hi lo thei nghilh hun a awm ang tiin a nih chu. Thian ni pa pakhat pa pakhatin depression kha nei nasa khawp mai a, a chhungte tam tak an thi a, mahse fa pa pakhat a la dam a, a chhungte thi tawh a nupui leh a fate thi dang ngai reng reng khan ti khan a buai khawp mai engmah a ti peih lo a an tia ka chhiar pakhatah chuan Engmah thawk pawh i lo ni. A ngaihtuah ngut ngut a, a thih ve mai chang mahse fapa in thin a thih san chi ni si lo. Tuna fapa te khan ka pa lawng min tuksak rawh a ti a. A peih lo lutuk a mahse a fapa khan en thin a, a neih chhun a nia, a duh han tih sak kha a tum ta. Chem a la a, thing a la a, lawng a tuk ta a ni. Tikhan a tuk ta, a tuk a, a tuk zel a, a tuk zel a. He ngaihtuah chhuak ta lawng tuka rilru sen lai khan heta lunglenna kha a lo theihnghilh tih kha in hre chhuak ta a ni. Chu charang chiah khan maw? Khatiang chiah khan thil dang te kan inhman tam hian heta kan rilru na te kan lo theihnghilh thin avangin depression leh inhriat vel leh chet tam hlauh tur, thian i kawm peih lo pawh leh kawm tam hlauh tur, i inkhawm peih loh lai tak khan inkhawm lui tlat rawh, inchei la, inchei pawi peih lo, depression ah chuan lipstick inhnawih pawh chak a awm loh, mascara a hnawih pawh chak a awm loh, chhan chu. Aa awm mai mai ang zinga tho hi hmai phei pawn peilo nia mahse chu tiangin nih chiah chuan e ka down dawn tlat tih ngai zawk tih kha hriat tur ania in chei a maw nalh takin a hmai nalh maw tia chep tam zawk kha dam lo hian a ti ngei ngei tur ani chu chu keini pawn kan hrilh vek a kan damlo zawng zawng te peih lo alawm a tih i peih loh na tak hi i hneh a ngai a. Thil ti peihna te, nuam tihna te, phurna te hi tia ka mu mai mai hian a rawn thleng lo rêr e. Ka mut mai mai hian inkhel nuam zuk tihna kha ka nei lo rêr e. Ka zuk chhuak, ka zuk inkhelh chiah khan inkhel nuam tihna ka zu nei chauh ang. Tiang chiah kha a ni mai. Thil i ti chak lo a, ka peih hleinem, office ka kal peih hleinem nuam lo si. I office in atang khan engtin office kal nawm leh nawm lo i hriat ang. I va kal anga, i va tawng anga, i va ti ti anga takhan nuam hi lo chhuak tur kha a ni ta. Chuvang chuan nuam hi nghah chhuah chi a ni lo, nun hlim hi nghah chhuah chi a ni lo, thawh chhuah chi a ni tlai. Pawimawh la turbin zawn a kha maw? Ka dam lo khan a ti ngei ngei tur a ni. Tin, a chhe zawkin thil ka ngaihtuah thin tih hi in hriat duh. Nichina ka sawiang khan mahni pawh chhe zawkin kan inbel depression ah chuan. Kan chhe bula mi zawng zawng pawn a chhe zawng vekin kan kan bel a, min min ngaihsak lo, min ngaih, min kawm duh lo. Kan hma lamah pawh kha kha a negative hi thlak vek ka la chhe vek hlei nem maw ka la chhe vek hlei nem hei zalena te pawh kan ziak a ke ka nei tawh lo vang kha kut ka la nei lawm maw bialnu in min then mah se ka pa ka nu leh pa in min la hmangaih lawm chu a tha sawi keimahni a kan la neih hi chhiar tam tur kan chan lam aiin kan la neih hi chhiar tam tur a nia tin naktuk hian ni thar a rawn chhuak ang a naktuk hian ni thar tur a nih avangin. thil thar daih a rawn chhuah pui thei tih te hi beiseina kha nei ila, chutiang chuan a tam mai dam lo tih tur hi tam lutuk a, khami chung chung khan mi dangin kan lo support bawk a, damloina thei tawp a chhuah bawk si a, dam a tum bawk si a maw, Pathianin min la tanpui duh leh nghal a, Depression-in hneh lo chi ni hlei nem, Depression-in ka hneh lo tih mai mai chi ni lo, i hneh theih vek a ni, maw rawh chu a hneh tur chuan kan tanho a ngai a, kan tih tur theuhah khan fail lo ila.

chuan zawhna pathumna a inchhawng deuh deuh ang. Tunah nupui pasal la nei lo, chhungkua la din lo te pawh kan awm a ni. Engtin nge chhungkua ka din hianin ka ka fanau te maw, ka nupui fanau, ka pasal fanau te depression kan neih lohna tur hian engtin nge hma ka lak ang tih te a lo inngaihtuah lawk thei em? Nia, thil reng reng prevent dawn chuan a chhan, a chhan atang khan ngaihtuah a ngai ta. Thosi thosi lakah inveng dawn ta ila, malaria lakah inveng dawn ta ila, Malaria laka inveng tur chuan thosi seh vang a ni tih hriat a ngai a. Chu thosi chu tih rem a ngai ni emaw? Thosi kha rem vek theih lo pawn thosi len thosi len a ka in khual khung khan ka inveng ta a ni. Depression hi chhan tam tak a awm a, mental illness hrim hrim mai chhan tam deuh a awm a. Chhan tam tak zingah chuan chhungkaw hi a pawimawh em em ta a ni. Naupang hei child childhood experience an tih a, naupan laia maw thil tha lo nuna, thil tha lo tawng, Nasa naupan laia tih duh dah emaw, ngaihsak lo emaw, hmaina dawng tawk lo emaw, kaihhruaina dawng tawk lo emaw, pawng sual tawk emaw, maw ben lawlh lawlh tawk emaw, khatianga childhood experience tha lo ngah apiang khan mental illness an puitling hunah an nei duh bik. Chung zingah chuan depression pawh a tel tih na nih chu. Chungah chuan a prevention pakhatna chu naupang hi thlamuang takin an thang lian tur a ni ringawt mai a ni. Pahnihna chuan kan inchhung boruak hrim hrim hi nuam tur a ni. Inchhung boruak nuam lohna awmna apiangah mental illness a tam tih hi nchki dan a ni ta bawk a. Maw? Chu mental illness kan tih chuan depression pawh chu lo tel leh ta a. Chuvang chuan inchhung boruak, inchhung hi inhauhna rengna a ni em? In inhau chih lo mai na, tawng chih lo mai na, inmelh hrep hrep mai hi ngeiawm deuh deuh a inti mitmeng atanga a hriat hi maw? Khatiang kha a ni em? Harsatna kan tawhin. Nu leh pate nen kan inhril tlang dial dialin kan intanpui nge? Harsatna pawh intihla tumah kan ingaihsak mang lo. Chhungkua harsatna an tawh piang intanpui chat chat, unau inhmangaih tak, nu leh paten an hmangaih tak. Kei mite chhung hian intan lutuk a ti te hi a tha fiau sin. Tam tak hi chu maw? Kei mite chhung hian intan khawp mai ti te hi quality tha tak a nia. Khatiang apiangah khan naupangin harsatna a tawh chuan a hmachhawn thiam thin. Ni lo a, an in tanpui, naupang vui zawng zawng pawh lo tanpui thiam lem lo tan chuan an in tanpuiin an zawng thiam lo a, an depress fo an ti a. Chuvang chuan inchhung hi a hlimawm tur a ni. Tin, inchhung hlimawmah hian sawi tel zauh kan duh chu inchhung hi tin nupui pasal kan nei a, fate kan nei a, keimahni family bik kan nih lai hi chuan, Eng pawh hian a inti ta ila, a, kan nu leh pate ngei pawh nila tak pawh an min ti ase, kan puitlin tawh hnu phei hian a, nu leh pa niam hmangaihna a awm tih kan hre vek avang hian huat tak tak enah pawh kan en vak lo a. Mi thar a rawn awm chiah hian kan buai fo. Chu mi thar a awm ziah chu eng nge mo, mo hi, hmeichhia hi, hmeichhia hi maw, anmah mo kha a sawi lo a. Khatah tak khan chhungkaw hian an charge a ngai. Mo fel tak pawh rawn lut se, mo tha tak, hmeichhe fel tak pawh rawn lut se, a chhungkaw lamin kan lo dawnsawn dan kha pawimawh ta. Hei fiamthi'n kan ti thin a, mother in law syndrome te kan ti mai mai a. Mo leh a pi inngeih loh hi tam em em mai a Mizoramah pawh hian maw, Kristian kan ni chung hian. Mahse chung chu an rawn sawi dan atangin pahnih a awm, pahnih a awm. Mo ina a pi, a pi ina, eng mah, a nu leh a niang chu, mahse Bible tawngin a sawi dan a, a pi ina, Mo a lo dawnsawn dan leh a lo en dan leh tiang dik mai lo, Mo rilruna a lo kal en ta mai em em a. Chumi hletling chiah a a nu zawk a va mo na, Mo a nu, a nu thar, a pasal a nu rilruna a lo kal, ka Mo in min zah lo, ka Mo hian chuti vi a lo ve bawk a. Helai boruak a hi hei kan fate nen chuan keimahni chhungkaw panga kha chu a la fel mai thin fo a, mahse mi thar an awm chiahte hian e mi thar an awm tawh. Kan tun hma kan tih dan a pungpung lo deuh khan tih te. Tin mo ngaihsak zual te hi zir tur a kan fanu ve tho nia te khan lo tal mai mawrh se tih ai chuan in ngaihsak zual hlo ila mo lo awm thar theih hi ngaihsak hluau mai ila a hlim maw hlim hi tha a in ve nan tha kan hmu hnem em avangin chi tam tak karah kan sawi kai lawk a nih chu. Nih tak chu chuan a nih leh depression chu natna chu kan han ti a hei. tual upa te i ni bawk a, kan zawt cheng a eng nge a thlarau lampang zawngin depression hi mi thenkhatin thlarau sual hnathawh ni ten an puh a ni, hei hi i pawm zawng a ni ang. Thlarau khawvel chu ka sawi ngam lo khawp mai a, ka thiam lo leh ka zir miah loh lam a nia, mahse keini lam atang chuan thlarau sual hnathawh chu kan puh lem lo, ramhuai hnathawh pawh kan ti lem lo, tam tak hian chuan an lo sawi ramhuai mai a, mahse pastor tam tak leh rawngbawl tu tam tak kan han kawm te, counselling training ah te kan han tihpui te pawhin ka zawt thin a. Pastor ho leh a Pathian thu zir ho pawh hian ram huai hi an lo puh tawh mawng lo. Bible ah hian ram huai chi hnih kan hmu a ka ti a, hmanah Pastor ho zing a ka kal ve tum in ram huai chi hnih kan hmu a, pakhat chu nuaih a ram huai kha nia tlang ah te tlan vak vak a, in zai thih vak vak a, a au vak vak a, khatiang kha tunlai khawvel ah hian Hmu ta ula, ka ti Pastor ho kha. Bible a mian chiah chiah kha tunah hian vawiin ni ah hian, Aizawl ah hian, ka tiang chiah kha hmu ta ula, ram ho in la tiang em ka ti a, ti tawh lo ang an ti daih Pastor ho chuan. Eng in tiang ka ti a, rilru buai kan tiang chu an ti daih Pastor ho chuan maw. Chuan chuan ram hawi khan puh mai duh tawh lo reng reng. Chuan ram hawi pai chi hnih na chu Bible a lang leh chu ram hawi a tawng thei lo pai. Tu chu tuiah te an em thlu a, meiah te an em thlu a maw? A thil phuan a tla bawrh bawrh a. Chutiang chu tunlaiah hian la hmu tau la ni le, Bible-ah ram huai pai tih thlap a pastor ho kha ka zawt a, ram huai in la ti ang em ka ti a, ti tawh lo ang, eng nge ni ang ka ti a, kai a ni ang chu an ti mai. Kha an pastor ho pawn ram huai an lo tu Bible a inziak ang chiah pawh kha se, tun ang khawvelah chuan ram huai khan lo ti vak tawh lo tlat. A chung lo pe depression phei chu Bible-ah pawh kan hmu lo leh nghal a ram huai pai tih kha maw? A ram huai pai ngei ngei Bible-a kan hmu ang pawh Kan rawngbual tute chuan ramhuai an tih tawh loh laiin mi thenkhat thahnem ngai tam tak hian sual hna thaw a ni, thlarau sual hna thaw a ni, hnawh chhuah lo tum tih te an sawi a. A tha mai thei amaw ka hre lo a, mahse ka sawi duh lai chu natna zawng zawng hi sual hna thaw vang, thlarau sual hna thaw kan ti vek ka duh a nih chuan ka pawm tho. Chuti nih chu rau rau rau chuan mi cancer an awm hian kan thla kan ramhawi hnawt chhuak thei ho hian cancer kha va pan ve se la, cancer ramhawi te hi va hnawt chhuak ve zawk se la. Kan hlawkpui daih zawk ang, hlawkpui ngawt ang. Mahse, natna zawng zawng hi ramhawi hna thawh kan ti duh si lo a, rilru lama rilrua hahna nei zawng chauh emaw, rilru buai chauh ramhawi zuk tih bik hi ka phal lo a ni. Taksa rilru thlarau kan nei vek a maw? Chutah chuan taksa nattheng chiah hian rilru na kha awm thei a. Chuan depression ramhawi hnawh chhuah tum ngawt kha a dik lo ang. Mahse Pathian erawh chuan engkim a ti dam thei. Pathian chuan taksa natna pawh a ti dam ang a, rilru natna pawh a ti dam ang. Pathian ina tih dam tak avang khan kha kha sual hnathawh a ni tihna pawh a ni kher lo ang. Ram huah thlarau sual hnathawh. Mahse ka sueng khan Eden huana sual a luh hnu a natna hi nei kan nih avangin ti ve ang maw tila dik loh chuan Pastor ho ila sawi dik mai a chum a. Eden huan khan chu Pathian min siam dan hian Tuilet hma nun phei kha chu kum tak tak an dam thin kha maw? Tuilet hma kum nun kha tuilet hnuai an dam mihring dam chunga rei ta lo deuh pawh a ni mai thei a, hrisel tur tak a siam kan ni mai thei. Mahse sual avanga kan na nih chuan a vai hian natna reng reng, tawrhna reng reng, accident te, chhiatna te, tui lian te, Pumna te, zumthlum te, cancer te, lungtha lo zawng zawng hi sual la vanga awm fek ala awm. An ti ni chuan ka pawm tho. Pathian in a tira a design loh ang a ni mai thei a. Mahse chutiang ni chuang lo a ram a nge ni rilru nei aw rilru a tlem a ngui deuh a thin che deuh A kawm a nuam lo deuh. A ti bir bir tih zawng zawng ram huai pai puh ngawt kha chu dik loin ka hria. Umm ani tak chu. Hei depression hi meizial zuk te hianin hei stress te pawh hi a reh ve lutuk an ti a, an rilru ha hian an zut chiam chiam zel mai a, nicotine te leh heng ruih theih thil ruih hlo hian engchin nge depression hi min pui a, min chhawk hahdam theih. Ruih nia mi tam tak zet an ti a, ka rilru na zu ka in vak self lo in self medicate ve na mahni leh mahni damdawi lo in chawh ve na nia nicotine te pawh zir na ah chuan hetia small dose maw small dose of nicotine tlem te han tih hian chuan mihring hemi kan thluak a thisen kal te pawh hi ti tha ve chu chuan in ngaihtuahna te hi enge ni concentration te pawh siam tha ve. Mi te pawh ti harh ve ti awm ta mahse small dose a ni ta a ni. Tiang zel kha a ni ta. Mizo chu kan buaithlak em a, zu te pawh damdawi atan a hmang tum tlat kan awm a, Bible te chang chuan kan beh chhan a. Bible kan beh chhan a zu a Timothy-a hnena Paul-a'n zu i pum atan in in ang che a tih hi hei thu dik tho a nia. Zu kha a chang chuan tlem teah pum tan a that chen a awm ve a, mahse, Pum tana tha tur chuan hei Karmo zai mah hian zu an la dah a maw, alcohol content a la awm a ni. Chu chu pum dan dawi tur a nia, indigestion pui duh tur. A ei tur zat chu five percent alcohol a la awm a, a ei tur zat chu zingah thil fian te hnih, tlaiah thil fian te hnih chawihkam a. Chuvang chuan zu hi kan dam dawi hmang duh chuan zingah thil fian te hnih, tlaiah thil fian te hnih pawi hlei nen, tunge a hua ang, inchhung kua pawh a tichhe phah lo ang, dam dawi chhuan lam duh tak tak a nih chuan. Mahse khami chhuan lam ho khan. Whisky forty eight percent, forty five percent chu pawh thil hriat te hnih chu ka ha se, no nga a si. Kha tiang chuan engmah he thatpui lo reng reng a, tiang chiah chuan meizial pawh kha kha tiang zawnga sawiin a awm mah se, ruithei thil reng reng hian engemaw chen chu low relief a nei ni pawhin small dose a ngai a, control a har em em avangin hman miah loh tur a ni tawp. khami in enkawl nan chuan addiction an lut leh si anga te a tangkai nang addiction an lut a chuan chu chuan depression aia an tichhe thei dang tam taka thlen nasa lutuk a maw chuvang chuan in ruihthei thil hian a relief ve sawi an lo awm anih pawhin a relief ani thei e i ruih lai chuan i ruih lai chuan i rilrun na pawh i lo reh i lo hre lo ani mai thei e mahse a tuk a i harh ang a nimin ain rilrun na zia na zual ziah chuan ka ngaihsan deuh pakhat lo kal chu. Ruih theih zu chu ka in ve zeuh zeuh a, mahse ka rilru nat hian ka in duh lo rer a, a ti. A zu in zeuh zeuh kha ka ngaisang chuang lo a, mahse rilru nat avanga zu in nih khan tum lo hrim hrim rilru kha ka ngaisang lutuk a, chu chu tha lai te hian zir a tha khawp mai. Kan rilru nat hian ruih theih thil ti lo ngu. Ruih theih kan rilru na bawk si, ruih va ruih bual bawk si ah hian suicide a tam bik. Intihhlum kha maw? A chhan chu ngaihtuahna kha pawr tlat tawh a, ve kha a thluak hiah tawng ai tlat, a chawmawla mawl tlat tawh thin a, Rithilu chuan min timawl ta maw? Kha khanin. Damdawi aiin thihna zawk a ni zawk chu. Thihna kha thlen daih zawk, chuvang chuan a chhuan lam atan pawh hman chi a ni lo. A ka rui ve chak a, ka rui duh tih hi chuan a duh lo rui mai se. Chhuan lam atan hman tur reng reng, damdawiah tihte, min chhawkah tihte hi chu chhuan lam hman tur a ni lo. Ni tak chu. Chuan hmaan zan khan ka i thu sawi kan lo ngaithla a ni. Pulpit atang khanin Philippi Bungli changruk leh changsarih ngaihtuahna ven sak thu kha i rawn sawi a. Tha hi ka lo ti em em a, mah erawh chu ka ngaihtuahna ti thui deuh tu chu hetiang a, mahni nunna la te hi an ngaihtuahna hi ven sak a ni ve ta lovem ni aw tih hi ka rawn ngaihtuah a. Tin han sawi leh zel ila. Thla hnih thla thum kal ta te khan KM-ah te an lo lut ve a, hnehna te pawh an puang a, tin an Facebook status-ah te pawh Pathian fakna te, Pathian duhna tam tak te kan han hmu a, mar chu ka ti khanin an awm leh ta si a, helai tak te hi an ngaihtuahna ven sakin a awm ve lo vem ni tih hi kan zawt leh lawk che. Ehh kha ka hre lo tawp mai mahse nia sermon-ah pawh minute sawmli panga sawi ngai khamin an zawt ta nia, sawi fiah huphurh ang viau a, Pathian thu in lo sawi ve miau si a tiraw? Tichuan tichuan mahse sawi chu ngaihtuah chian tur a ni ta a ni, Tichuan awm ula, tichuan awm ula, tichuan awm ula a tawp a. Chutiang in awm chuan tichuan in ngaihtuahna a vensak ang cheu tih awm ta a ni. Chuvang chuan ngaihtuahna vensak-tu khan min vensak ang tih lam ringawt a ni lo a, a hma tih tur a sawi kha ngaihtuah ngai ta a, condition kha a siam ta a ni. I ngaihtuahna vensak ni tur chuan lawm fo rawh. I lawm reng tlat chuan Vawi nei bial pan a then che a, China ka sawi ang khan Vawi nei bial pan a then che a nalh lutuk ka lawm, na lo ti duh miah suh, ka bial pan min then na ka lawm a tih theih loh, a lawm theih loh. Mahse chumi rual chiah chuan lawmna tur atang i la nei ang em tih kha ngaihtuah la, awnu leh pa ka la nei tho alawm, in kan la nei tho alawm, in neih lo tan pawh hmangaitu ka la nei tho alawm, tukin zing ei tur ka la nei tho alawm, ka la piang sual hlei nem, maw kut ka kim in ka lawm tho alawm chu. Khata lawm i lawm luih tlat, lawmna tur i zawn luih tlat chuan i ngaihtuahna vian sak ang che. A ti mai zawk a nia. Tin, dawh thei takin nghak rawh, tachin i ngaihtuahna vian sak ang che. Maw? Dawh theih loh hi a hlawm ta a ni. Zaninah thil ka rilruatna deuh ka tawng buai a, chu chu dawh thei ber in rui ka rui nghal a emaw, rui ka chuh nghal a nih chuan min vian sak hman lo a, chuai chuan han nghak hret ila maw naktuk? Ni thum ka nghak phawt ang, thla khat ka nghak phawt ang, thla thum ka nghak phawt ang han ti la, khami chhung khan min vengtu kha lo thawk thin. Ni tur a nia, a ziah danah hian mangang loin tawngtai tlat ula, lawmthu hril chungin Pathian hian i thlenna nana chuan lo mangang tawh suh, i thlenna Pathian hian engkim a ti thei ti ring la. Mahse Pathian hi a chang chuan kan duang hian a che fo lo tih te hi ngaihtuah a ve ngai a, kan tawngtai min chhang lo tih ngawt tur an lo a, min chhanna hi engtin zawkin nge min chhan tih hi Bible pawh hre chunga ngaih, zir chunga ngaihtuah ngai. Chuvang chuan khami khami thu hro ro ah chuan lawm tlat la, dawh thei takin nghak la, mangang tawngtai la, mangang duh suh. Chutianga i nghah peih fan fat a, i lawm lui tlat a, i tawngtai lui tlat chuan in ngaihtuahna chu Krista Isuah chuan a ven sak ang che. Ti chauh kha ni ta. Khang ho kha sawi ta ila tiang chuan ngaihtuahna a ven sak ve lo mi ti ta ila, khang ho khan khami zuk ngaihtuah thei lo khawp khan an phur kha ri ta nih chuan chu chu an thleng chu ni mai ang a. Tin, khang avang khan an ngaihtuahna a ven sak a ni ta lo, Pathian a tem tur a ni lo. Pathian chuan a tihtur lam a ti vek a, helam ngaihtuah fingtu tura khan, ngaihtuahtu tur leh dawh thei tura khan ka tlin miau lo chuan. Tin, tam tak chu kha kha dem dem zawng sawina a ni lo. Intihlumte hi dem mai pawn awl thei a, mahse fak tur pawn ni ka ti chuang lo a. Amarawh chu ka sawi duh lai chu khatiang pawh ngaihtuah a chhuak hlei thei tawh miah lo khawpa phur rit hi chu a awm ve nia ngah tih erawh chu ka ngaihtuah phur thin a. Eh, an phur kha rih lutuk chuan, an na kha nalh lutuk chuan hei mihring chu kan at deuh mut thei thil rei rengah pawh maw, thil thleng a zir pawhin kan thil tih hre miah lo a, aw nghilh dup engmah ngaihtuah pawh ngaihtuah thui thei lo khawpa hrehawm kha a awm ve thei a, khatiang te nih kha chuan kan zuk hriat phak loh thil a nia. Mahse min zawnna Pathian thu lai kha chu khati kha chuan ti ila, Ngakngak pe ila dawh thei takin lawmthu lawmna tur kha zawng thiam zel ila chuan min ven sak chu tum a nih tak chu chuan a nih leh zawt leh ila depression hi dam thei a ni em tin hnu hma awm lovin leh relapse kan tih ang rawn kir leh tur ang hianin rawn enge a dam hmak thei em? Dam hmak Thei a, natna reng reng hi a dam hmak thei a, malaria kha i enkawl anga a dam hmak ang a, i dam hmak chu i dam a ni mai malaria chu, mahse natna reng reng hi rawn awm leh thei chu a ni tam khawp mai, chutiang tho chu depression a ni, hmanei lo depress chu a enkawl a a dam hmak a, mahse example tan khan a dang kha hman zel tha ka ti a, malaria min enkawl a ka dam hmak a, mahse. Ka hna ngai reng ka la thawk a, tuirial kamah lo ka nei a, thosi len ka la zar duh chuang lo a, zar rawh, thosi len zar ve rawh, keng rawh ania pawn ka tling ngai lo, beng thawk thawt tawh mai lo ka tih lui tlat a, chuan chu min seh thei kha a invenna lam kha ka uluk lo chuan malaria pawh kha ka na ka na leh thei tho, thosi len hi damdawi a chiah hmang ro an tih pawh chiah duh lo kan awm a, ka hmang duh lo kan awm tlat chuan malaria tho khan min ti na leh thei tho, khatiang chiah khan Depression ah pawh hian a dam thei a dam hmak thei a, mahse ka nunah hian keimah pawhin ka zir a ngai zui a, tin ka chhehvel thil thleng pawh ka control phak loh thil tam tak a awm thei a, ka thu mek loin chhiatna a lo thleng leh thei ta, chhiatna lo thlen leh chuan ka depress leh thei tho lo, a pawimawh zawk ah chu hmanah ka lo dam ka lo nei tawh a, ka dam tawh a, tunah ka lo nei leh a nih pawhin hmanah pawh a dam thei lo, tunah pawh ka dam leh mai ang, tunah pawh ka tuar chhuak leh ang tih zawk a hi hei mental illness ah hian tam tak hian an hriat sual thin fo a chu. A enkawl chhung chauhan tha a, han enkawl lo deuh ila na nakin a chhuak leh tho. Chhuak leh thei loawm hleinem, natna rereng. A chhuak leng a, chung malaria pawh an lo malaria a, mahse nakinah kum khat hnuah those an zar lo bawk alo awmilo lu seh leh a malaria leh a, malaria fo mai enkawl peih tawh lo kan ti ngai hleinem. Kan enkawl leh mai lo, keimahni pawh enkawl leh mai. Tiang chiah hian depression a nih pawhin emaw rilru lam natna dang a nih pawhin lo chhuak leh nih pawhin kan enkawl leh mai anga in enkawl nala leh mai tur khan emaw. Nih tak chu chuan tunah chuan in zawhna tawp ber han in zawt ta ila, nichin khan in treatment ah clinical treatment medical treatment maw damdawi lama in enkawl na te kan sawi counselling te kan sawi a, khami leh hei spiritual mizo chu Christian kan lo ni a, kan Christian na nen hian depression hi ih a kohhran ang zawng te pawn niang chu ih engtin nge a kal kawp theih dan tur tin in tawngtai pui chi te hi a ni em? Ai ni teh reng mai. Mihringah chuan taksa rilru a chungah thlarau a awm vek a ni. Thlarau dam hi pawimawh ber mai maw? Thlarau a dam hian chuan damna kim tak tak chu na reng chunga lungawi taka tawrh theihna hi damna tak tak a ni. Thih lo emaw, nat lo emaw hi damna i teh dawn chuan kan kan nei lo, kan hlawhchham vek dawn. Chhan chu Engtik ni emaw chuan ka la thi dawn. Engtik ni emaw chuan natna in min la ti buai dawn. Mahse kha natna in mi ti buai reng nei chung pawha lungawi taka ka tawrh thei a. Hlim deuh a thlamaw taka ka thih thei kha damna tak tak chu a ni a. Chuvang chuan nat lo emaw thih lo emaw hi damna tehna tur lian ber a ni lo. A tehna final chu thlarau kha a ni ta a. Chuvang chuan ka thlarau hi a hlim tlat chuan thlarau a. Tha tlat chu a ti mai ang. Pathian nena inpawhna tha tak ka neih tlat chuan depression pawh kha nei la a hneh kha an hmachhawn bik. Mahnia mi pakhatin min zawt a TV show dangah Piangthar hian depression neih thei tho em a ti a, theih teh reng mai. Piangthar pawn theih a thil tawn leh a phur rit kha a ri lutuk chuan Bible-ah pawh hmun tam tak. Pathian mi ropui tak tak te depression kan hmu. Mahse depression nei chuan a depression nen a, an depression lai khan Pathian in au reng a, Pathian an hnaih reng a, Pathian ṭih turin min fuih reng a, chuan depression khan hneh mai zel. Chuvang chuan thlarau hi pawimawh lutuk a maw, spiritual treatment kan tih lai hi. Isua, Pathian kan hnaih tlat reng chuan depression pawhin min han ti buai ve ṭhin bawk mahse, A hneh thei a ni. A hneh dan kha awm zel a ni. Tin, in tawngtai pui te hi a sawt em em a, Pathian hian tawngtai na a hmang a. Tin, min lo tawngtai, min lo tawngtai pui duh tur thian tha ka ngah a ni tih han hriat rawh pahin mihring hi min hnem ve nia. Chuvang chuan, he ka lo tawngtai pui che a ni aw han tih te hi min ti thlamuang tu a ni maw? Tin, chumi piah lamah chuan Pathian thlarau khan min la awm pui. zel thei bawk a, tin mahni pawh hi tawngtai tur a nia, mi tawngtai ringawt rin tur chu ni lo, min lo tawngtai pui ruaw, min lo tawngtai pui ruaw tih duah duah hi eng thilah pawh hian a tul a ni mai thei a, mahse hetinan thu ka sawi dawn ta, ka inbuatsaihna a that chuan loh chuan heta mite min lo tawngtai pui tura va sawm kha sawt na pawh hi ka hre vak lo. Chuan min lo tawngtai pui ru aw tih ka sawm thluk chiah khan keimahan ka theih tawp ka be a. Tih chiah chuan depression ah pawh hian min lo tawngtai pui tu an awm ang a, min lo tawngtai pui tu an awm tih ka hriat na in a min ti chak chung khan keimahan ka theih tawp ni chin a kan suan khan ka be khan maw chu chu Pathian in a min ti dam dan tur hmanrua ni fo ang ni lo a. Ka seng khan ka hla thi zel dawn a, thi piang kha Pathian in a tih thi kha ni lo a, khawvel kal phung a nia, thina kha Pathian ruat tho a nia. Ni lo a, tian eng a rawn kal zeuh a, tian ka hawi veng veng a, ka rilru a Pathian thu a lo lut a, ka har ta huai a, tih lam hi chu a tlem ngawt in ka ring. Chuai chuan keimah na ka fight chhuah te, Pathian in keimah na, keimah a chak na a dah tawh sa te, keimah a rilru fim min pek tawh sa hmang a, Maw, ka hneh hi Pathian min tih dam duh dan mi min lo tawngtai pui pawh ni se, a ni tam fo ang tih kha ka sawi duh. Atin mi a rilru lama, thlarau lama chak tlat chuan dam hi dam lo mahse dam theih hre thiam em? Dam lo mahse dam theih. Cancer kha hlim deuhin an thi thei lo. An cancer chu dam hlein em? Tawngtai pui pawh an tawngtai pui nasa, a dam nan pawh kan dil. Mahse Pathianin a damna tura tih tak tak zawkah chu, Kha thih loh nilo khan a thlarau damna zawk a kha. Nunna em lakna atan chuan ka thil vei hi a ho deuh lo maw? Ka dam chhan ni a ka ngaih hi dam chhan tlak a ni em? Tuna ka awm ang hian nikumah ka awm lo va, na kum tun ang hunah pawh hetiang ang hi chuan ka awm tawh dawn lo a ni. A chhan chu he khawvel hi chatuan daih tur a ni lo ang bawkin a chhunga thil thleng leh cheng te hian chatuan a daih thin lo a ni. Hunin a herh liam pui thin. Kan nun hlui leh kan hun kal tawhte chu kan chhungkua leh kan seilenna-te hi kan duhthlanna ni lo mahse, he nun sual chhuak tur hian ka fit avangin he dinhmunah hian dah ka ni ti chungin hma lam thlira intih chak fo hian chakna min pe a ni. Mahni nunna lak kan tum hian mahni kan inhmangaih vang a ni zawk em? Nunna siamtu Pathian hi a zahawm asin. Kan mihringpuite pawhin damna duhin hmun hla zawkah sum sengin an kal trawk trawk a, nunna, damna hi a pawimawh a ni. Thihna avanga kan kalsan turte, kan chhungte leh thiante tawrhna tur hi i dawn ve em? Zahna avang leh hmingchhiatna avangin tumahin an la thihpui lo. Hei pawh hi hunin a liampui mai. Mi pawhin an lo tuar chhuak tawh asin, nang pawhin i tuar chhuak thei ngei ang.